Immaġina l-ħajja mingħajr ilma. Il-bniedem jegħeb, l-annimal imut, u l-fjur ma jiffjorixxix. Daqshekk huwa importanti l-ilma għal din id-dinja. L-ilma huwa s-sors ewlieni sabiex tiskatta l-ħajja ta' kuljum. Ejja mmorru lura fl-eqqel t'Awwissu. Pajjiżna jkun litteralment deżert. Il-ħajja fl-ambjent u l-pajsaġġ Malti bħal donnu tmut. Għalfejn? Ovvja, għax l-ilma jgħebb bis-sħana qalila tax-xemx. Daqshekk huwa importanti l-ilma. Kull organiżmu ħaj fuq wiċċ id-dinja għandu bżonn l-ilma sabiex jgħix, u dik hija r-raġuni ewlenija għalfejn kull speċi eżistenti sa mill-ħolqien ta' din id-dinja dejjem fittxet, iġġieldet u mpenjat ruħha sabiex issib l-ilma. Għalina l-bnedmin, l-istess bħan-nifs, l-għatx huwa istint sabiex tgħix. 65 fil-mija tal-bniedem huwa magħmul mill-ilma. L-ilma jsaħħaħ l-arterji, jirregola t-temperatura ta' ġisimna, jillubrika l-għajn u jsaħħaħ l-ormoni. F'pajjiż daqstant sħun bħal Malta, l-ilma sa minn dejjem kien problema. Xmajjar u widien mhumiex parti mill-ġeografija ta' pajjiżna u għaldaqstant il-bniedem fuq din l-art minn dejjem sabha diffiċli sabiex isib l-ilma ġieli ta' kuljum.
Tajjeb ngħidu li l-ilma huwa l-iktar ħaġa importanti għall-bniedem, mingħajru ma jgħix. Allura sa mill-ewwel bniedem li poġġa saqajh hawn Malta, l-ilma kien importanti ħafna għalih. U nafu allura li n-Neolitiċi, in-nies eh, ta' dak iż-żminijiet, kienu diġà jaħżnu l-ilma. L-ilma kien jiddependi biss mix-xita. Allura kienu ħafru, infatti nsibu viċin ħaġar qim, anke ħofor fejn kienu jaħżnu l-ilma. Ħakkim wara l-ieħor f'pajjiżna dejjem ra kif iċekken din il-problema. billi jibni l-istruttura tal-ibliet maż-żoni fejn l-ilma kien aktar aċċessibbli. L-imdina u l-inħawi tal-madwar huma waħda mir-raġunijiet għat-twaqqif tagħhom fiż-żona ta' Malta.
Maż-żmien, kellna lill-Rumani, lill-Puniċi, li wkoll għamlu sistemi tagħhom, dawn kienu jwasslu l-ilma li kien jaqa' li kien jiġi mill-lejun mod speċjali sa ħdejn id-dar tagħhom u mbagħad iqassmuh fid-dar tagħhom huma. Imma l-iktar li nistgħu ngħidu huwa li fi żmien l-Għarab Is-sitwazzjoni pjuttost inbidlet minħabba l-fatt li l-Għarab bidew joħolqu komunitajiet. Aħna ngħidulhom irħajjel, irħajjel jiġifieri dawk li ngħidulhom hamlets bl-Ingliż. Viċin ħafna ta' fej hemm ejjun jew nixxijiet diretti. Infatti, fil-pajjiż insibu ħafna kliem. Per eżempju, pajjiżi jibdew bil-birr. Bir Miftuħ, Birkirkara, jiġifieri nsibu ħafna dawk. Jew inkella għandek ukoll pajjiżi oħra bil-kelma għajn, Għajn Dwieli, Għajn Għajn Għarar. Jiġifieri daw kienu hemmhekk nuru l-iżvilupp kbir li kien sar fi żmien l-Għarab. L-Għarab kienu jafu għax huma ġejjin ħafna minnhom ġejjin minn pajjiżi tan-nixfa, allura kienu jafu fejn għandhom jibnu. U li nafu huwa li l-parti tal-punent ta' Malta kienet tipproduċi ħafna għejun u nixxijiet naturali, filwaqt li l-parti tal-Lvant u l-isfel kienet tipproduċi għalkemm ma kien hemmx ħafna għejun, imma dawn kienu jew fil-tarf ta' wied jew inkella fit-tarf ta' xi xmara ta' dak iż-żmien. Allura l-iktar postijiet importanti Dak iż-żmien kienu l-Imdina u l-madwar u għandek dak li ngħidulhom it-tlett ibniet il-kottoniera. Sewa, eh, u allura daw kienu jiġu supplexxuti b'din is-sistema.
Il-kwistjoni dwar l-ilma f'Malta ingħatat importanza ikbar wara li waslu l-Kavallieri ta' San Ġwann fis-sena 1530. Fl-ewwel analiżi bir-reqqa li saret tas-sitwazzjoni tar-riżors tal-ilma f'Malta li saret mill-Kavallieri qabel aċċettaw l-offerta tal-Gżejjer Maltin, id-delegazzjoni tal-Kavallieri iddeskriviet is-sitwazzjoni tal-provista tal-ilma bħala waħda mhux sodisfaċenti. Mela, tajjeb ngħidu li meta qabel il-Kavallieri ġew Malta, kienet intbagħtet delegazzjoni hawn Malta biex isir studju dwar il-gżira biex jaraw jaċċettawhiex jew le. Infatti f'dan ir-rapport Jingħad li waħda mill-ikbar problemi li semmew din id-delegazzjoni kienet li l-gżira hija kważi kollha xari, bla siġar u bla arbuxelli. U l-ikbar problema li kien hawn Malta dak iż-żmien kienet hi l-problema ta' Malta minħabba li ma kien hawnx distribuzzjoni ta' xejn. Allura, minkejja l-fatt da dan kollu kellhom jaċċettaw il-gżira minħabba affarijiet oħra. Li ġara imma, minn meta l-Kavallieri mbaġġew Malta, mill-ewwel bdew jaħsbu biex jaraw kif ħa jsolvu din il-problema. Kienu bnew, meta bdew jibnu l-fortifikazzjonijiet, kienu bnew ċisterni ġo fihom. Meta nbniet il-belt bnew diversi wkoll underground eh, storage. Imma tajjeb ngħidu li fl-1906 il-Gran Mastru Garzes ħass li hemm problema kbira għax kulħadd kien jgħid li belt mingħajr ilma hija belt mejta u kif fil-fatt kienet jiġri. Għal daqstant il-Kunsill tal-Ordni tal-Kavallieri fl-1596 ħareġ ordni formali li kellu jsir proġett li jwassal l-ilma ġieri mill-għoljiet tan-naħa ta' fuq ta' Malta għal Belt Valletta. Iżda fir-realtà dan il-proġett kien ġie pospost minħabba problemi ta' finanzi. Popolazzjoni dak iż-żmien kienet ġa ta' 30,000 ruħ. Allura li ġara huma riedu jibnu proġett li jniżżlu l-ilma min-naħa ta' ħad-Dingli u r-Rabat lejn in-naħa t'isfel ta' Malta. Imma imma li ġara kien li minħabba l-finanzi tal-Ordni dak iż-żmien ma setgħux jagħmluh il-proġett. Il-problema kompliet tikber minħabba l-fatt li l-uniku minkejja l-fatt li kellek il-kottoniera diġà qed tiffunzjona li kienet nistgħu ngħidu ċ-ċentru tal-kavallieri minn barra l-imdina dak iż-żmien, allura rridu jaraw x'se jagħmlu. U l-uniku ħaġa, l-uniku nixxijiet li kienu jeżistu hawn Malta, hawn in-naħa t'isfel, kien propju il-Marsa, kien hemm tliet nixxijiet ta' ilma ġieri u ilma tajjeb u li kienu jagħmlu allura permezz tal-braken u tankijiet fuqhom jew krietel fuqhom kienu jġorru l-ilma minn mill-marsa lejn il-kottoniera u anke 'l quddiem lejn il-belt. Kien kważi żewġ diċennji wara li l-proġett tal-akwadott issokta. U propju madwar erba' mitt sena ilu, fil-21 t'April 1615, Fil-Belt Valletta kienet saret festa kbira li fiha ħadu sehem il-Gran Mastru, il-Kavallieri u l-Maltin mill-Belt. Dakinhar wasal l-ilma tax-xorb fil-Belt Valletta. Permezz tal-akkwadott kienu jgħaddi l-ilma jgħaddi l-ilma minn fuq l-akkwadott jibqa' nieżel sa fejn ngħidulu l-imrieħel hemm Santa Venera u hemmhekk allura bnew l-arkata ta' Gran Mastru hemmhekk biex ikunu jistgħu jaqsmu t-triq. Infatti li ġara hawn min jgħidlek imma għaliex ma baqgħux niżlin iżjed. Ir-raġuni kienet biss waħda teknika hija li hija inħabba l-gravità. Ftit niżjed mill-arkata tal-Flair Deli, insibu l-ewwel sistema ta' torri fejn kien jinġabar l-ilma taħt fih hemmhekk biex jikkontrollaw il-presess tal-ilma. Kien jibqa' nieżel matul il-Ħamrun kollu u l-Ħamrun ġol-Ħamrun ukoll imbagħad benaw torri ieħor. Infatti daw iż-żewġ torrijiet illum ġurnata għadhom jeżistu. Insibu wkoll li minn Ħamrun imbagħad L-ilma kien jibqa' sejjer lejn il-Furjana u jidħol il-Belt. Oriġinarjament, l-akwadott kien iddisinjat li jgħaddi minnu 1,400 metru kubu ta' ilma kuljum u kien iforni madwar 30,000 ruħ. Ta' min jgħid li l-parti l-kbira tal-ilma għall-konsum pubbliku kien disponibbli biss għal dawk li kienu joqogħdu fl-ibliet, filwaqt li r-residenti tal-villaġġi rurali kienu jiddependu minn spieri u nixxiegħat li kien hemm fil-lokal tagħhom stess. U xi ħaġa interessanti kienet li jekk xi ħadd jinqabad jew jaħsel idu jew jaħsel il-ħwejjeġ ġo dawn ġo ċerta funtani, dan kien jiġi kkastigat bil-kbir. Per eżempju, raġel kien jingħata swat, kien jingħata xebat bil-frosta. Mara kienet titkeċċa minn ġol-belt. L-Ingliżi komplew jibnu fuq dak li sabu minn żmien il-Kavalieri. Iż-żminijiet bdew jinbidlu u d-domanda kompliet tiżdied. Għaldaqstant l-awtoritajiet riedu jaħsbu għal dawn il-bidliet soċjoekonomiċi f'pajjiżna. Insibu li fl-1881 l-Ingliżi bnew l-ewwel impjant ta' distillatur ġewwa Malta. Imbagħad nafu li Wara dak fis-seklu 20 inbnew diversi distillaturi oħra.
Wara l-Indipendenza, l-awtoritajiet Maltin komplew b'dak li kien magħruf bħala il-Water Works, li kien dipartiment tal-Gvern li twaqqaf fl-aħħar snin tas-seklu dsatax. Iżda l-ilma fil-verità minn dejjem kien jasal fil-vit tad-dar? Mela tajjeb ngħidu li l-ilma fil-bidu tas-seklu dsatax insibu li kien jiġi inti trid tmur għalih inti u mhux jiġi ġodda rjendek. X'jiġifieri? Jiġifieri inti kont tmur fuq l-għajn L-għajn kienet tkun bħal speċi ta' pompa li minna timla l-ilma. Imma mbagħad iktar ma beda għaddej il-perjodu Ingliż għal ħabta tal-1830 nafu li daħal l-ewwel ilma ilma ġewwa djar permess tal-vit. Illum il-ġurnata ma dar li m'għandix vit. Iż-żminijiet jinbidlu u l-istess il-ħtiġijiet. Għalhekk kien proprju fl-1992 li twaqqfet il-Korporazzjoni tal-Ilma f'Malta, li kompliet fuq ix-xogħol li kien isir qabel. Madankollu l-Korporazzjoni bdiet ħidma biex iżżid il-produzzjoni tal-ilma u ttejjeb id-distribuzzjoni tal-ilma f'pajjiżna. Aktar tard fis-sena 2003 il-Korporazzjoni ingħatat l-inkarigu li topera wkoll id-distribuzzjoni u l-ipproċessar tad-dranaġġ, biex illum il-korporazzjoni hija responsabbli miċ-ċiklu sħiħ tal-produzzjoni tal-ilma f'pajjiżna. Illum m'għandniex biss sistema effettiva u ekonomika iżda proċess ta' distribuzzjoni sostenibbli li jforni ruħu minn sorsi differenti sabiex jaċċerta l-kwalità u l-kwantità skont id-domanda meħtieġa. Tliet impjanti ta' diżalinazzjoni tal-ilma f'Pembroke, iċ-Ċirkewwa u Għarlabsi jipproduċu 60 fil-mija tal-ilma f'pajjiżna, sabiex dan l-ammont jitħallat ma' ilma ieħor li jittella' minn taħt l-art. Din it-taħlita tal-ilmiet minn sorsi differenti tinħażen f'ġibjuni madwar Malta u Għawdex. Illum għandna wkoll impjanti ta' dranaġġ li jipproċessaw id-dranaġġ kollu ta' pajjiżna u dan sabiex inħarsu l-ambjent u saħħet 420 elf abitant f'pajjiżna u aktar minn 100.8 miljun turist li ta' kull sena jżuru pajjiżna. Dawn l-impjanti jassiguraw li l-bajjiet u x-xtajtiet tagħna huma nodfa skont l-ogħla livell internazzjonali. Il-Korporazzjoni tħaddem aktar minn elf ruħ f'pajjiżna. Xogħlijiet varji minn dawk amministrattivi, tekniċi, ta' professjoni u oħrajn li s-snajja' u l-esperjenza issawru f'ħidma li mingħajrha l-ebda qatra fil-vit ma tasal f'darna u l-ebda litru ta' dranaġġ ma jiġi proċessat. Erba' mitt sena wara, l-isfidi u l-impenn tal-Kavallieri ta' San Ġwann, illum għarafna kif indawruhom f'opportunità li saħansitra hija gwida għall-barrani. Għax-xorb, għall-ħasil tal-ħwejjeġ, biex insaqqu, biex nisqu l-annimali u għal mitt elf ħaġa oħra, illum nagħmlu użu mill-ilma f'kull ħin u f'kull mument tal-ġurnata u bħal donnu, Dan il-bżonn illum sar proċess ovvju. Illum fl-2017 bħal donnu saret xi ħaġa ovvja li kull meta tiġi bżonn tiftaħ il-fit u lil ma jinżel bla problemi ta' xejn. Tlajna ftit sal-belt u hemmhekk staqsejna minn fejn jiġi l-ilma. Minn fejn jiġi l-ilma tal-vit? Jien naf minn fejn jiġi l-ilma tal-vit. Minn fejn jiġi l-ilma tal-vit? M'għandix idea da. M'għandix idea.
M'għandix idea. Mhux m'għand il-gvern, la tħallas għalih. Issa sew. M'għandix idea. Eh, jien naf mhux ma nafx. Mhux mill-baħar. Mill-viaduct tar-rabat hemm l-aqueduct mir-rabat mill-leliqi U mill-vit ukoll. X'hekk ma tifħux mhux se tieħu ilmu. L-ilma ta' vit mir-River Susmosis sa fejn naf jien hu mill-ġibjuni. U mis-sema.
Sidi għamandi. Naf li hawn il-ġibjun, semna sal. Mir-River Susmosis.
Mhux mill-borehole sa taħt dingli. Ux.
Mill-water table.
M'għandix idea. Mill-pipe.
Iktar il-bot mill-pipe. Eh, mux minn xi rezervar ta' distret fejku, mbagħad jibqa' sejr sa' reverse osmosis ċertu bnadi. Jew jiġi mill-sors eh, għaw mill-art, groundwater, jew inkella desalinated.
Mhux mill-borħos jew mill-ispejeru.
Jew mix-xita, jew inkella mill-borħos li jtellgħu l-ilma. Jew mir-reverse osmosis, jew inkella mill-underwater table li għandna, jew mill-ilma tax-xita ġo ġibjuni.
M'għandix idea ta'. Ma nafx ta'. Mhux minn taħt l-art?
Ma nafx ta' għax ħanejlek ma nafx. Hmm, mhux mill-baħar. Mir-reverse osmosis, eh, għaliex ma x'in il-problema, bisa nixrob minnu. Mhux mir-reverse osmosis jew minn taħt l-art.
Jew minn reverse osmosis u jew minn ma tax-xita li għandna għarfuh. Mix-xita supposta. Naħseb jien ma nafx. Mhux mill-ġibjuni? Minn John Gibiuni u. Reverse osmosis u mill-boreholes.
Mhux mill-reservoirs. Mhux mill-kanen.
Eh, mill-kanen naħseb u. Mhux hekk, iftaħ il-vit u ħalliha qattar. Imma jekk tifhem aħjar minn fejn verament jiġi l-ilma tal-vit, minni tibda taħsibha darbtejn. Matul dan il-programm u f'oħrajn ser nifmu aħjar kif l-ilma mis-sors jispiċċa fil-vid tagħna. Is-sistema tikkonsisti minn ġibjuni, maġġor parti huma ġibjuni, eh, tliet impjanti ta' reverse osmosis, għandna boreholes u pumping stations, u ovvjament 2000 km ta' infrastruttura biex nwasslu dan l-ilma għad-djar għand in-nies. Ejja nibdew pass pass billi nifhmu ftit l-ilma naturali minn fejn jiġi.
Iċ-ċiklu tal-ilma dak li nsejħulu wkoll il-water cycle huwa kif jgħid l-isem stess ċiklu. Ġifieri importanti nżommu f'moħħna li fil-verità la hemm bidu u laqqas tmiem. Ġifieri hemm ċiklu li minnu jgħaddi l-ilma hemm stadji differenti. Ħafna drabi biex nispjegawh nibdew mill-ilma baħar. Jiġri għandek L-ilma baħar li bis-sħana tax-xemx l-ilma jibda jevapora, jiffurmaw is-sħab li minnhom tibda nieżla x-xita. Dix-xita xi parti minnha taqa' fuq il-baħar, allura ċ-ċiklu jerġa' jibda minn hemm u jkun hemm sħab ieħor li jimxi fuq l-art u allura dix-xita taqa' fuq l-art. Xita li taqa' fuq l-art tifforma x-xmajjar, l-għadajjar f'pajjiżi kbar, fil-każ tagħna Mhux il-każ, però fil-każ ta' Malta parti minn dan l-ilma jipperkola fil-blat u jinżel fl-ilma tal-pjan. Xiġri, kif jaqa' l-ilma eh, fuq l-art permezz tal-gravità, dan l-ilma jibda miexi eh, lejn il-baħar. u kif l-ilma dan jasal lejn il-baħar qed nagħlqu ċ-ċiklu tal-ilma. Fil-każ ta' Malta, l-ilma li jinżel fil-blat u jsir parti mill-ilma tal-pjan bil-mod il-mod jibda jiskula lejn il-baħar u joħroġ minn madwar il-kosta. U hekk nkun qed nagħlqu ċ-ċiklu tal-ilma f'Malta. Importanti wkoll inżommu f'moħħna li ċ-ċiklu tal-ilma huwa mezz importanti ta' kif jiġu trasmessi nutrijenti fis-sistema fid-diversi sistemi li hawn fid-dinja huwa il-ċiklu li permezz tiegħu aħna ikollna l-ilma, il-pjanti jkollhom l-ilma, l-annimali jkollhom l-ilma, ġvuha ċiklu fundamentali ħafna għal ħajja fid-dinja. Dik importanti li nżommuha f'moħħna.
Dak li għal missirijietna kien sfida, illum dawwarnieh f'opportunità. Iżda kif? Jekk tifhem verament kemm huwa importanti l-ilma, tintebaħ li l-importanza tiegħu ma ddurx biss mad-djar tagħna, iżda llum l-ilma sar kontributur ewlieni fit-tisħiħ tal-ekonomija ta' pajjiżna. Ħrabna ħarba sa waħda mill-fabbriki ewlenin f'pajjiżna sabiex nifhmu aħjar dan kollu.

We have a large reservoir actually under the factory and then we have recycling plants at the back of the factory.
Mhux l-ewwel darba li f'xi ġurnal jew ieħor jew f'xi argument fuq il-bank tal-pjazza jingħad li f'pajjiżna qatt nispiċċaw mingħajr ilma, jekk Alla ħares qatt tinqala' xi problema partikolari f'wieħed mill-impjanti li jiġġeneraw l-ilma f'pajjiżna. Imma fil-verità dan l-argument huwa minnu? F'dal-pajjiż,
avolja huwa pajjiż li jissejjaħ water stressed country għax ma tantx hawn ilma tax-xita u aħna marbutin bħala riżorsi, komparati ma' pajjiżi oħra fl-Ewropa, anzi fid-dinja, m'aħna xejn agħar, assolutament, jew m'għandniex inkwiet ikbar milli għandhom huma li nispiċċaw mingħajr ilma. Ovvjament l-ilma tagħna jiġi bl-elettriku, bl-enerġija, anke jekk ma tipproduċihx, trid tqassmu bl-elettriku, jiġifieri, Irid ikun hawn diżastru kbir li nispiċċaw mingħajr elettriku għal perjodu twil ta' żmien biex Malta tiġi mingħajr ilma. Ma otherwise il-Water Services ħadet ħsieb li jkollha ġibjuni kbar biżżejjed mqassmin ma' Malta kollha bi ġenerators fejn hemm bżonn biex iżżomm riżerva adekwata ħalli tagħti l-ilma kontinwament.
Minkejja li llum nistgħu ngħidu li l-aċċess għall-ilma huwa xi ħaġa ovvju u kważi kważi naturali, dan ma jfissirx li m'għandniex inħarsu l-konsum tiegħu. U għaldaqstant ikun għaqli li wieħed ikun responsabbli bil-mod ta' kif u kemm jagħmel użu mill-ilma. Dan sabiex inħarsu l-ambjent ta' madwarna u naċċertaw aktar sostenibilità f'dan il-proċess hekk tant importanti għal ħajjitna.